Söýgüliler gününe ýakyn taryhda, dokuzynjy fewral iki müň on bäşde, iki sagat bäş minutlyk bir kino wiziona girdi. Kino bir iňlis ýazar Jeýmsiň iki müň on birinji ýylda çap eden romanyna esaslanýardy. Şol ýylyň dowamynda bäş ýüz ýetmiş bir million dollar pul bilen iki müň on bäşinji ýylyň iň köp pul gazanan kinosynyň ady Çalyň elli öwüşginidi. Munuň türkçe ady Griniň elli tony, iňlisçesi bolsa Fifty Shades of Greydi. Köp kişiniň gören we gören kişileriň maňa. I, oň ýalak kino görüp bolýamy? Diýäýjeklerini bilýänim üçin bu wideony taýýarlamana karar berdim. Çünki biziň aýyp diýýän zatlarymyzy bilmäne we dogry öwrenmäne ätiýaçlygymyz bar. Bar zat, Aýterek sahypasynyň Instagramdaky storis bilen başlady. Sahypanyň admini Wikipediýanyň seksi ýalňyş tanymlaýandygy hakynda nägilelik bildirýärdi. Wikipediýada seks, nika ýaşyna ýetip, nikadan geçip, mähir tölenip, maşgala bolan är-aýalyň diňe nesil öndürmek maksady bilen etýän jynsy birikdirmesi, Dogrudan-da, bu ýerde maňa görä hem käbir ýalňyşlyklar bar. Meselem, bu ýerde mähri, ýagny galyňy diňe, diňe, diňe, gyz bilen ýatmak üçin tölenmeýär. Bu kültur araplarda bolup biler. Bir däl, birnäçesi bilen ýatmak, ýa içinde, öýlenmek üçin, salgyt töläp, bile bolýan bolup bilerler. Biz olara aýal däl, gyrnak diýýäris. A bizdäki galyň bolsa süýt hak hökmünde, gadyr hökmünde, sylagy hormat hökmünde. We ýene bir ýalňyşlaryň biri hem maşgalalaryň diňe nesil öndürmek üçin etýän işi diýmesi. Näme bu ýerde erkek tohum, aýal bolsa inkubatormy? Eýsem bu zat ýönesine ýa-da keýpine-de edilmeýärmi? Jynsy gatnaşyklary, özüňi dogry alyp barmagy öwretýän sapaklar bize ýakynda girilen bolsa-da, käbir döwletlerde bu sapaklar mejbury ýagdaýda kiçilikden öwredilýär. Munuň bilen bilelikde, bar zady bilesi geliji ýetginjekler öz bedenini, garşy tarapyň bedenini, jynsy gatnaşygy, howplaryny, kesellerini, peýdalaryny, zyýanlaryny, etmeli we etmeli däl zatlaryny dogry öwrenip bilýär. Jynsy gatnaşyklar barada bilmeli zatlary doly we wagtynda öwrenmeli we kiçilere öwretmelidigini kabul eden bolsak size maňa üç gyzyň maslahat berip zordan görkezen kinosy barada aýtmak isleýärin. Çünki birbada çekingendim. Siz hem köp zatdan çekinýän bolsaňyz görüp bilersiňiz. Çalyň elli öwüşgini, erotik temasy, dogry düşündirişi bilen kino sektorynda uly ses getiren kinofilm bolup, ählimiziň bilýän Harry Potter hem geçip otuz dört dilde terjime edilýär. Kinoda ýaş, owadan we sada edebiýat okuwçysy Anna Steliň söhbetdeşlik geçirmek üçin Greý atly özüne çekiji adam bilen duşýar. Greýiň görmegeýligi akly ýaş gyzy özüne jadylaýar we gyz Greý üçin ähli zada taýýar ýagdaýa gelýär. Üstesine, Greýiň üýtgeşik we täsin erotik dünýä garaýşy bolýar. Muňa garamazdan, ýaş gyz Greýiň diýenlerine tabyn bolmaly bolýar. Gyz oglany diňledikçe, oglanyň islegleri köpelýär. Greýiň beýle islegleriniň bolmasyna çagalykda geçiren trawmasy sebäp bolýar. Gyz ony diňledikçe, oglan ýumşaýar. Filmiň soňuny size goýýaryn. Trawma diýlende, geçiren analizlerde köp gyzlaryň ýaşlykda hossarlary tarapyndan dowamly jynsy gatnaşygyň erbetdigini aýdylyp ulalandygy üçin olara garşy trawma bolandygy bellenýär. Netijede, çagalykdan gelen gorky, jynsy gatnaşyga bolan höwesi, toý güni, ýa-da toýdan soňky günler hem öldürýär ýa-da azaltýar.